Salam dostlar, bu gün Blender sapaklarymyzyň on ikinjisi bilen dowam edýäs. Blender sapaklarymyzyň on ikinjisinde LoopCut guraly barada size düşündirip geçerin. LoopCut guraly edil beýleki gurallarymyz ýaly mesh obýektlerimizi modellamizde bize imkan ulanajak gurallarymyzyň biri. Onda näme kübi saýlaýan, birazajyk myşkanyň kursory bilen öňe süýşürýän we object moddan edit moda geçýän. Ikinji ýagdaýda Age moduna geçýän göni ikä basyp, nähili hereket etýän bolsam, şolaryň hemmesi size ekranyň sag tarapyndaky Screencast edondan görkezer şu taýdan yzarlap bilersiňiz. Indi ekranymyzyň çep tarapyndaky gurallardan ine Extrude, Inset, Bevel, Bevelden soň dördünji Loop Cut. Indi Loop Cut nähili işleýär? Indi, şu ýerik gelýän, üstüne basyp saklaýan we Lookkat diýýän. Indi, men şu Lookkaty saýlamdan soňra, men öz obýektimiň her kenaryna gelemde, ýagny her gapdallaryna gelemde, şunýalak sary çyzyk görkezýär. Bu sary çyzyk näme? Birinji bilen Lookkat bul Obýektleri kesmek, bölmek üçin ulanýan gurallarymyzyň biri. Şoň üçin indi biz obýektimiň haýsy kenaryna gelsek, obýektimiziň haýsy kenaryna gelsek, ýagny şun ýalak sary çyzyk bilen şoňy nireden kesijegimizi görkezýär. Onnoň üstüne ertip bir gezek basamyzdan soňra şol kesigi ine şu görnüşde kesiji ýerine ýerleşdirýär. Obektimizi mundan başga-da gapdallykanam kesip bileris. Ýa-da diklikgän öňki ýalak öňki gapdalyndanam kesip bileris. Ýagny şu görnüşde kesip bileris. Indi Ctrl Z bilen yzyny alýan. Yzyny aldym. Ine bir gezek kesdim. We bärden Loop Cut and Slide. Ýagny Loop Cut-yň menýusy çykýar. Loop Cut-yň menýusyndan Number of Cuts-dan şul Kesel kesigimiziň ine sanyny köpeldip bilýäs. Näçe kesik islesek, şonça kesigi biz öz islegimize görä köpeldip bilýäs. Ondan bäri iki-üç taýyk dört sany wykgat edeýin. Meselem, indi bärdäki smutnost bilen şuny wykgady kesen ýerlerimden daraldyp ýa-da giňeldip bilýän. Ondan soň näme? Indiki bu gurallaryň kömegi bilen şol ýaňky smutnosyň her hile görnüşleri-dä bärde. Şulara görä çüňkli bolsun ýa has ýylmanak bolsun ýa-da sfera ýalak bolsun diýip öz islegimize görä saýlabam bileris. Şolara görä üýtgedip bileris. Indi indiki indi bärde size Even bilen Flipi düşündirmek üçin birazajyk şuny çişirýän. Çişirýän we ine şeýle gapdalda gelýän. Ine gapdalda geldim we ine görýän bolsaňyz, ine bärden maňa bir lupkat goýubilýäň diýýä. Bir gezek çep knopkany basdym we bir lupkat goýdum. Indi şu ýerden yzyna bassam, üns berýän bolsaňyz, ine. Şul obýektimiň çep tarabyna görä sazlady. A men indi flipa bassam bolsa edil şoň tersine sag tarabyna görä sazlaýar. Ýok men diňe bu tarabyna görä-de däl, bu tarabyna görä-de däl, edil orta arasyndan keseýin diýsem ikisindenem ptiçkany aýyrýan. Ortadan kesilen ýagdaýynda galýar. Onda indi kontrol Z bilen. hemmesini yzyna alýan. Indi Lukkasyň ikinji görnüşi üçin obýektimiň orta arasyndan bir gezek kesýän. Obýektimiň ortasyndan bir gezek kesemden soňra bärden üstüne basyp saklaýan we offset edge loops cut. Offset edge loop cut ýagny indi offset edge loop cut saýlanymdan soňra men şul Saýlançydygymyň üstüne gelýän we basyp saklan ýagdaýymda myşkamy ýokaryk tarap iteklesem, men şu öňki saýlan lukgatyma görä her gapdalna ýene bir lukgat goýberýär. Goýberdim. Indi üç sanak boldy ýaňkyçydygym. Indi ýene-de üstüne basyp saklap ýene bir gezek çeksem.

Ibine görä sazlaýar. Ýagny darlygyna görä, giňligine görä slipem edil şoň tersi. Bulam edil şo ýaňky düşündirip geçişimdäki ýaly. Indi ýene Ctrl Z bilen yzyna çagyrýan. Indi biz W harpyna basyp lukgadyň öz içinden çykýas. W harpyna basýan. Ýene-de indi Gubkadyň short keýsi, ýagny gysga ýoly Ctrl re. Men Ctrl re bassam, şeýdip kesik atyp bilýän. Ine, serediň. Ctrl re basdym. Ine, Gubkadyň gysga ýoly şol. Indi men Ctrl re basyp, Loop kat bilen kessem maňa ýene bir kömekli ýer bar. Men Ctrl R basdym häzir. Şu wagt myşka sag knopkasy bilen hem atmaýan edýän. Mysal üçin Ctrl R basdym däniň üstüne getirdim bir gezek basdym. Biz ýaňy çep tarapdaky gurallarymyzdan saýlamyzda ine şun ýalak hereketi edip bilemzokdyk. Biz bir gezek basdyk gün ortasyndan kesýärdi. A bu görnüşinde bolsa biz goýjak ýerimizi saýlap bilýäs. Meselem, men bir Ctrl-R diýdim, bärsinden goýýan. Ýene bir gezek Ctrl-R diýdim. Islän ýerime goýup bilýän. Muny häzir size has düşnükli bolar ýaly Edge Lens açýan. Bärdenem Unitsden metr däl ýagny santimetr edeýin size has düşnükli bolar ýaly. Ine. Men, meselem, şuny öz isleýän ýerimden kesesim gelýär. Mysal üçin, men has takyk ölçegler bilen işleýän, şoňa görä-de öz islän ýerimden kesesim gelýär. Kontrol R diýdim, üstüne bir gezek basdym, ýokaryk golaýlaşdyrýan, golaýlaşdyrýan, ine, otuz santimetr galanda kesdim. Ýene kontrol R basýan. Basdym ine aşagyna serediň aşakda santimetrim azalýar munam otuz santimetre gelýär otuz santimetre gelýär we kesýän bärden ine gubkadyň bu hem ikinji görnüşi edil menýusam ýaňky menýumyz bilen üýtgeýän zady ýok ýöne kontrol re bassaň has takyk öz isleýän ölçeglerimizde saýlap şo taýlaryny kesibilýäs. Onda näme dostlar, Blender sapaklarymyzyň on ikinjisini hem şeýlelik bilen gutarýarys. Wideomyzy halan bolsaňyz kanalymyza agza boluň, laýk basyň, sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyz bolsa kommentariýada belläp geçiň. Onda näme dostlar, indiki wideolarda görüşýänçäk, sag boluň!